Azul fell-awen s umata a Leqbayel, a Tiqbayliyin anda ma tellam. Aql-aɣ newweḍ ar stade final, stade final n tdukli, ar wannar aneggaru n tdukli, le stade final de l'union. Ma tebɣam dɣa d ṣṣeḥ ad naweḍet Ar tdukli n tmurt taqbaylit. Tidet yya wakken ma yeḥku-tt, anefk ttesriḥ i lkedeb. I c'est vrai, ilaq anefk ttesriḥ i lkedeb parce que a wen-id-iniɣ yeɛni surfet-iyi Ilaq asefk tesriḥ il mensonge, wihin, wihin, wihin. On a assez critiqué, on a, on a assez critiqué euh, l'intégrisme, l'islamisme, wihin, rachad, d ṣṣaḥ, oui, c'est vrai. Mi tura newweḍ al stade n tdukli al qbayel. Safi ins-d kan amek ara nexdmet, amek amek dɣa ara nsiweḍ ɣer tdukli n tmura n Yeqbayliyen akken ma llan. Parce que akken d tinakni n Meɛtub, d tinakni n Meɛtub, d tinakni n Meɛtub anda akken i s-yeqqar, limmer ad ferzeɣ, Tebren-d tefsut mbaɛd d cummaɣ rriḥa n ttbut ah ya lweqt ajdid ya d-ɣefraneɣ a nefk i umɣid amḍiq gar-aneɣ a nefk i uɛdaw anwa d aɛdaw neɣ d adabu amesbaṭli i d aɛdaw neɣ d adabu amesbaṭli i d aɛdaw neɣ ntezger lqid i yiman-nneɣ Ih, wa d apar tjuz, yeɛni li dernier triangle a tous critiquer, mi dayen ad nefk ttesriḥ i ccɣel-agi, mačči d nekk kan ara nettezzi, am Aɛraben i ttezzin kan i la religion, am Aɛraben neɣ anda ẓriɣ nekkini les régions arabophones ttezzin kan di naḥa n unzalen, nekkni tura il faut il faut passer à un autre stade, il faut passer à ur ẓriɣ ara ad nesɛeddi-t la vitesse supérieure ar ccɣel-agi. Tura parak jep ad nqar ah wihin wihin wihin, kullec atan deg ufus n lsistem. Nekkini ilin d ixmar la vidéo concernant le tapage nocturne de haut-parleur, nniɣ-as nniɣ-as le haut-parleur agi ur ilaq ara wihin wihin ur ilaq ara c'est un tapage nocturne d ṣṣeḥ c'est vrai c'est un c'est un grand tapage nocturne.

Toute la Kabylie, surtout la Kabylie, acarni, aca, tuccar-is akk anta di la Kabylie. I yewweḍ almi i récupérer euh, les CEM, les, même les lycées. Melmi s-yawa, melmi s-ya poursuivre femme politique, ad d-isuffeɣ euh, asab n CEM zeɛma ɣef tmaziɣt, neɣ ad d-isuffeɣ euh, zeɛma tamaziɣt, tamaziɣt. Tamaziɣt. Acu tamaziɣt? Il faut être d'abord, il faut d'abord être kabyle. Il faut être kabyle d'abord. Ili-k d'abord d aqbayli, umbeɛd tnadiḍ ɣef tmaziɣt. Inna-t-id Ferḥat tamaziɣt n'est pas une langue, c'est une famille de langues. Ih, c'est une famille de langues. Ih, am le latin, talatinit deg-s, talatinit deg-s l'espagnol, deg-s euh, le français, deg-s le portugais, deg-s euh, l'italien, deg-s, deg-s, deg-s. Le slave kif kif ad nettɛawad kan neɣ Ṛebbina. Ih, ili-k d abur d aqbayli. I- Ili-k d abur d aqbayli, existi, existi d abur, umbeɛd thedreḍ-iyi-d ɣef ayen nniḍen. Senker wayeḍ. Ih, imi s-nnan ad nefk ttesriḥ, tella tella yiwet n lḥaǧa, la yiwet n lḥaǧa, ccix n ǧama il est un peu responsable. Il est responsable d ccix n ǧama, yettserriḥen i l'haut-parleur, nekk ad t-id-iniɣ ɛinani. Ccix n ǧama yezmer ad s-yessenqes, ad s-yessenqes, ad t-irr am watit ad s-yessenqes i l'haut-parleur. Meɛna yugad, imi yezmer ad s-yessenqes, ma yessenqes-as, Les autorités ulamek ara d-ruḥen a sin acu as ssenqseɣ ur d-xillen ara iman-nsen normalement kra d lxuf kra d ayennat sya d awaɣzen sya d tirmit ziɣ il fallait pas il fallait pas trop en vouloir yani surfet-iyi lcix n lǧameɛ parce que c'est une religion d'état D ta i yesselḥuyen kullec, ma d wass-n, azekka ad d-yuli haut-parleur. Ad d-yuli haut-parleur ulac, kul yiwen yeẓra lweqt melmi ara iẓer, kul yiwen yeẓra, on ne me derange pas, oui un petit peu maɛlic, nekk ẓriɣ lɣaci d ineslmen, d ineslmen, d agi Garzug, rrif n lǧameɛ izedɣen da, Sidi Medsa, llan wiyaḍ d ccyax, ur teẓẓar d anu kullec, kuffren rran-tt kan ar daxel. Rran-tt kan daxel i wannuz inselmen. D imi ur d-nniɣ, ur ilaq ara ad teǧǧarem akk inselmen n tmurt n Leqbayel, ils sont tous pour le, le tapage nocturne-agi neɣ ayen dat, ils sont pas xaṭi. 80 pour cent ils sont contre le haut-parleur. Wigi ẓra-ten kini, d ayen yellan.

Jean Decateris, Kamma n wid yesɛun lexbar, lesrar d tudrin, lesrar d tudrin wwḍen lmuradiyya, wwḍen aynas. Eh, wiyaḍ d irbeḥ ttɛumun akin si la Meɛtub, eh, nekkni lesrar-nneɣ wwḍen akk ar dihin. Ḥaca-kum, ad d-terḍeḍ, ad d-terḍeḍ imir akk yewweḍ lexbar ar uynas, ar uynas Lisserie de Securite. I voilà si ça dagi safi safi yaw kan ad nwet leqbayel ad neddaklet ad nefket ttesriḥ eh, i lecɣal-agi on a assez critiqué l'islam déjà et ainsi de suite tura ad nceɣlet kul yiwen ad d-yefk tikti-nnes ad d-yehder ɣef l'économie de la Kabylie chacun son domaine qui ne sait pas mon domaine lecɣal-agi

Nekni ur d-fkeɣ tikti-inu. Ass azekka, asmi ad d-yeḥḍer s yillu-nneɣ, ad tili l'indépendance de la Kabylie. Ma tebɣam dɣa une vraie Kabylie laïque, c'est comme ça, nekki am mon voeu, mon voeu, leǧnas ad heddren fell-aneɣ, chaque village, chaque village,

Adabu-agi il peut rien faire, ma ndukkel, il peut rien faire. Agdud mi ara yeddukkel idurar ad rmimzen akken iwen yella meɛdum. Il peut rien faire. Si ar azekka, eh ben, un Kabili, un vrai Kabili, là, kad heddren fell-aneɣ, et le monde entier, wallah ad heddren. Nekkini ad d-fkeɣ tikti-inu, ad d-fkeɣ mon vœu, chaque village, asmi, asmi ara, asmi ara nawi l'indépendance,

Mačči d lebbar ara nexdem, neɣ d la discothèque ili village wagi s kan agi ẓemt kan, nɛawen-id un vin liqueur, je dis bien un vin liqueur, ulac leḥram ulac lɛib ulac, ma tebɣam une Kabylie de diversité c'est ça, ad heddren fell-aneɣ, ou chaque village messi ara snimeɣ, Maɣef ɣef tudert-nneɣ ma llan yergazen dɣa yebɣan ad xemmen ad rren la Kabili kečč n Kabili ddimukrat, lay kečč n Kabili sivilise, akka i ara tt-nxemmet u chaque village ma bɣam ad d-neḥyut lakul-nneɣ chaque village ad s-nernu ad s-nernu. Un clinique neɣ un dispensaire wac nernu, une bibliothèque wac nernu un café littéraire. Hatay d acu yessuffuɣen al civisme, al développement, la vraie école. Hatay a Leqbayel s wanect-agi ad neffeɣet ar tafat. Ma d agella, ttun akken iwzan uqbel ifrax. Iwzan, kuni ur ad nṣawḍ ara dijan kumasyon wihin akka, no, tidet yiw ad tt-nemyeḥku taleqbayel, ad nefk ttesriḥ, afhem n meɛna n wawal, ad nefk ttesriḥ i likritik, dayen, on a essayé critiquer, on a tout dit,

Ih, apre ikka d yettessin, ih sa depo ala ḥsab d akken yezmer lḥal ad yuɣal si ṭixer i tissit, ad yuɣal kretyen, ad yuɣal d ineslem, c'est comme ça qu'on va atteindre le vrai civisme, wa ad heddren fell-aneɣ, imaginons cette scène, chaque village a une église, une mosquée, un vin et liqueurs, une bibliothèque.

Akwal yiwen win yessnen kra acu ara d-yessefhem i lɣaci concernant l'indépendance de la Kabylie, ad t-id-yehder, ad t-id-yini, ama ɣef l'économie, ama ɣef wiynat, ama ɣef wiynat. Voilà, c'est comme ça, mačči d dayi kan ara d-ttziḥan unzalen-nneɣ. Non, voilà. Eh, je ne critique, ur ttenkareɣ ara, j'ai critiqué, j'ai critiqué l'islamisme, j'ai critiqué l'intégrisme, j'ai critiqué les rachats de terres ainsi de suite, Mi ayen nniḍen, no, xaṭi, ayen nniḍen ad yeqqim akken tella anakabili. Wala, akken iɛawen-id awal-agi, iɛawen-id belli dija tineslemt, ineslem n tmurt n Leqbayel, mačči kifkif am yineslem n tmurt n Liraj ara Buffon. Aḥeqq Rebbi a Sisiri win i d-heddreɣ a Sisiri, wellah ma kifkif. I teslem tmurt n Leqbayel ad yexdem laksyon i xemmen Iɣilizan, ad d-k-ittaker akram bac ad izlu lɛid. Acu n texram d lekdeb? Il y a l'évolution de l'islamo-kabylie. Ineslem, ma yella aqbayli, ma yella d ineslem, d ineslem. Ma yella d akrityen, c'est un vrai chrétien. Ma yella si tan like, si tan vrai like, ma yella si tan arti, si tan arti. Si tan arti, ttbeddileḍ ara. Si tan arti, ad yaɛan Rebbi, ma yella lḥisab, ma yella lḥisab neɣ ayennat, d Rebbi ara t-iḥasben. Faut pas être à la place du Dieu sur terre. Ad tjijdeḍ, ad s-tiniḍ wehna, wehna d-yekcem ara l'islam, ah, ah wehna, wehna d akafriw, ah wehna d akratyi, a tin ɛla Rebbi, ah wehna si tan arti, ah.

ur nettnaɣ ara aṭas i t-yeqqaran ah, yuɛer lḥal ah, akka seg wass neɣ acu ad tekker texnanast ad asen-nni idammen bay jami agron jami nekk jelesi jami leqbayel ad naɣen bay gar-asen ur nettnaɣ ara si fini Jamal nneɣ, tella ṭṭabla ad neqqim ad nemsefham. Voilà. Voilà, c'est comme ça la diversité. D tagi, d ta- d tagi i d taqbaylit. D tagi i d taqbaylit ara ara qbalen ma bɣan ma ẓedren. Aqbayli i neslem, acuɣer d lɛali-t. Acuɣer d li? Parce que yetturebba-d s teqbaylit. Un chrétien, aqbayli, un chrétien diɣ yetturebba-d s teqbaylit. D la base, d la base n yettrebga n teqbaylit i t-yerran d un chrétien n lɛali. D la base n yettrebga n teqbaylit i t-yerran d ineslem n lɛali. D la base n yettrebga n teqbaylit i t-yerran malgré c'est un athée mais il fait pas du mal.

On va passer ar ar stade nniḍen, stade agi c'est fini. Neẓra akk d acu iḍurren, neẓra leqbayel akk ẓran tura d acu ten-iḍurren. Aḥuddu, aḥunnu fell-awen, ssarameɣ tadukli n leqbayel akken ma llan ad nemyeqbalet, ha-t-aya, voilà, ad nɛawed lakul, ad nɛawed kullec i tarwa-nneɣ, i tarwa uzekka. Tanemmirt-nwen, filaman et bon courage.